Nane menye gbedodo. Danye me ɖe ku ne ne kpɔ ame ɖe ne do gbe ne na ame ame ɖo na wa ale ke ne se ge le woƒe lame. Ne ame do gbe na o ye me ɖo ŋtsi na mo me yɔ ge abe me gbe do na se ma. Ne ɖo hi a ŋu me ke no nyi o ɖo hi na ne wɔm ta dzi bo ma bio bo me gbe do na se ma. Ta ne me bie afi me ɖo ŋtsi na me ke ma nya be me do ge ni. Me do ge ni ne me lɔn. Ke manya be ke ɖe wòɖui, ŋkeke etɔ̃ gbea nyemagado go o. Danye meɖe kpɔ akpe kaka miyɔ te ɖe mía nu, ke Mawu neyɔ. Emegbe hã míagava gbɔ o. Akpe ne miawo hã, miawo le dɔ dzi. Abe nèkpɔ ƒe evelia kpɔ alo nèkpɔ ame ɖe le mɔ dzi koe nèdo go nɛ amea meɖo nu na wò aɖe aleke nèsena le ƒe la me ɖoe. Ee, ne amea medo gbe nɛ meɖo ŋuti nam o, mesena veve. le ɖokuinye me be ɖomahi medze agɔ ɖe le dzi ye na be melũ gbe ne mo. ne ewɔ nenema ɖe ne ŋu gakea ɖe ne ekpɔe aga like ne be aga do gbea ne ta. Ee medzi na be maga do gbe ne ake kple esu be ɖo mahi ma ɖe do vevesese aɖe ne gbe ma gbe afi vɔ nye kpakple mi mele nenema afi aɖo. ne dzesi mía nɔewo ko. Ok. Meɖe kplɔ ke ame yiwo le wòkpɔ me fififi la yabe ame ɖewo lia enye woakpɔ dɔ ko me wɔna be nakpɔ be nado go nɔ gake wome wo mind ge gɔme o. Ke meɖe ku nya ke le asi me edzi be yeagblɔ na woe. Ee, mía amegbetɔwo ƒomea katã edze be míalɔ̃ mía nɔewo abe ale Biblia gblɔe ene la, edze be míalɔ̃ mía ɖokuiwo. Ne nɔviwo do gbe nɔa, edze be nàlɔ̃. Ne melɔ̃ o hã ate ŋu. Wowɔ asi nɛ ɖe eɖe me ko, ɖe lɔlɔ̃ teƒe ko, ɖe mía katã amegbetɔwoe míenye. Eye ta ne ame aɖe hã dze agɔ le eme yi ke míaƒe nuƒo sẽ fifi le hã le mía kpɔm maa, ame ɖe sia ɖe nesrɔ̃ nu tso eme be ne nɔviwò dze agɔ le dziwò edze be nàkpɔe kɔkɔkee. Ne wodo gbe nɔa, lɔ̃ faa, na gbe nayi ɖe ŋgɔgbe na mía katã. Ke mele kpɔ akpe kaka be mi yɔ te ɖe mía nu. Ke Mawu nu yi ɖɔ. Yo, yi ɖe mía hã akpe ne mi. Yo, ke emegbe mía ga do. Yo, akpe kaka. Akpe ne wò hã.

Ye nye gbedodo be míɔ Afrikanswo míɔ míɔ míɔ míɔ gbɔ. Ok. Efo ke me ɖe kunu ne kpɔ nɔviwo abe woƒe evelia ɖe ne ne do gbe ne meɖo ŋu na wa ɖe leke ne sena le ɖokuiwo me. O ase vevesese be ɖɔ le mede bubu ya ŋuti o alo ya medi be yakpɔ yeƒe fɔfɔ la.

Abe ne nèkpɔ ƒe evelia le mɔ dzi ana nèdzesi ame aɖe. Ne nèdo gbe na amea, ok, mewɔ nua, meɖo nu na wòa ɖe, aleke nèfili ge le yeƒe la me? Mefili ge be amea menɔ nye ƒe nya gbɔ o alo me like meo. Ok, ke meɖe. Klo ŋke nyi egbedodo. Nenye gbedodo ko efia lɔlɔ̃ kple bubu abu nɔviwò alo nàlɔ̃ nɔviwò. Ke meɖe kpɔa ame nèdo gbe na meɖo nu nɔ ke etsɔ ne nèkpɔe aɖe agate ade egbe nɛ ga. Etsɔ ne mekpɔe megate do gbe nɛ. Fonye meɖe ku ŋkatae. Ee elabe dze gbãtɔ medui nɛ melɔ̃ ye evelia ne medui nɛ melɔ̃a menye ŋkata melɔ̃ mo tae megate do gbe nɛ.

Oh, ok. Ke neva nenema be nèdo gbe na amea, meɖo nu na wò, ne ŋu kea ɖe, ne egakpea, alea yi kpɔe agado egbe nɛ ka? Le Kristo mɔ nu, nàtã do gbe nɛ nàɖe zi etɔ̃, ne melɔ̃ o ke o ya ne forget ye. Oh, ok, ok. Danye meɖe kpɔ akpe kaka. Efo meɖe ko good day nɔ. Good day, take care. Efoa. Meɖe kui hã kpɔ na me. Meɖe ko yɔna be dzigbele, meɖe ko miawo ɖe. Ah, woyɔnam be wisdom. Ok efɔ wisdom. Ok efɔ me ɖe ku ŋke nye egbedodo. Egbedodo abe yevu be good morning lɔ alo eka gblɔ mele gbedodo. Mele kie good morning ana xɔndi be. Xɔndi. Gbedzi gbedodo le eve me ele ha eve. Ɖeka nye ne eɖo ame tsitsi gbɔa amewo ƒe agbe dzi agbe dzi akpɔ ŋutɔ ɖeviwo fɔ katã va yi. Fia be tso ŋu gã aɖe me wo ega nye dekɔnu nusɔsrɔ ɖeka. Evelia abe mele mɔƒoƒo emɔ dzi ye mele yiyim. Ene kpɔ ame tsitsi wogbɔna eya bena wo ya bena do gbe ne gbã. Ɖevia kpɔ ɖevi ekpɔ be amea tsia wu ekɔ ya bena do gbe na amea gbã gake me gaŋlɔ bena ebia be efɔn hã ne be efɔ pɛ ao vɔ ne gbɔnɔgbɔ ɖo ge ko o gud mɔni. efia be ebu alo esro enu tso aƒe me nenema gbedada le eme. Ke efo meɖe kpɔa be ne nedo gbe na ame aɖe na amea mexɔ gba na o le aleke nenɔ sesem le woƒe la me. Nya ɖeka ma eŋu ya nye be enye medo gbe na o ye melɔ̃ eme to ŋtsɔ alɔ le to ŋtsɛ dzo yina ma tɔ ga kpɔ yome ɖo ŋ agɔ kɛ me dze na mea alo ɖe me wɔ nu vɔa ɖa masi ɖe ge gbe bubu gbe ne me ga kpɔea me ga do ga ke ne me di ye me lɔ na mɔ ena ne le afima ni ya ne le afima ke dza ma te ge ɖe ŋgo o anke alo e efo tɔgbe. Vɔ ŋtsɔ medo gbe nɔ gɔme nɔ o. Ŋtsɔ megadi nɔ. Vɔmahi anyɔ ɖokui me o susuɔ sugbɔ ye wɔɛ be emete o nyo ke tsɔe ke mi leke mi efɔn yi o ke mi ku sa fima. Gake godogodo kɔ afia be ɖomahi e e edze agɔ ɖe le dzi. Eyata ne medo gbãtɔ melɔ̃ na mo la me feel na bad ma ma. Mawɔ ɖokui me, mavɔ̃ ɖokui be no medze agɔ ɖe, nenema wòle ema. Enye na ŋukpe hã nam ne medo gbe na ame amea me elɔ̃ ye medze agɔ ɖeke le edzi o. Efɔ wui zɔ ame ɖe ku ke ne nèdo gbe na amea, amea meɖo ŋu na wò o ɖe, ke etsɔ megbe ne nèkpɔ nenema amea, agaɖo. Dzideƒo agana asi wò be yeagado gbe ne nane be ame aɖe. Eye mewɔ ge, elabe nyemedze agɔ aɖeke ɖe edzi o. Ye mi kpekpe katã miele ɣlanye ɖeka dzi. Lɔ̃ anyi ne medzoe na fia, ne medze anyi gblɔ vivi le afia, lɔ̃ anyi eya tea trɔ susua ta ta ata trɔ kpɔm. Gake nenye be nye hã me e edo gbe nɛ melɔ̃ medzoe na ko o, ko dze anyi le afi ŋɔdzi kplo ko vɔ me tɔtrɔ ge ava tsoe. Elabe nu ka? Míele mía nɔnɔewo ŋu ɖekaɖeka. Ehɛ̃. ta nyemafee be eye melɔ̃ wo ta la, eh, oh. eh, ewo nu vɔ̃ alo ewo ne na ma na ne koko koko fu ɖem ni. Ase kɔn ma. Eh, ne ma wale ma. Esta. Eh, ne mi kata mi fɔ sisi ne kpo nɔ viwa. Eh, na adunya ba le ke afɔ hɔn. Ɛhɛn, because Mawu efɔ mí ta mekpɔ nɔviwo mí katã mele tsitsi hã yɔna mí be wole efɔ mí. Nenema nya ma se be mí. Ok, efɔ Felix. Ke ne nèdo gbe ne nɔviwoa ne meɖo nu na wò aɖe, aleke nèsena le wò ɖokui me? Oh, me feel very well because Emegbe do gbe nɛ mɔ lɔ̃ enye be nàyɔe, nàbie yike woate ŋu kata amegbetɔe mee nye. Enye be nàyɔe nàbie be lé kee do gbe nɛ mɔ lɔ̃ hã. Ke ne èyi heyi ye gbɔ ne èbiae be ka tae medo gbe nɔ melɔ̃ alo ne meɖo nu nɔ ƒaƒã ne ŋugake ɖe, ne egakpɔe agado abia ɖo Ah, dzideƒoa nɔ asiwò be yeagado gbe nɛ ga. Oh, ma, magadinɛ. Madinɛ, ne melɔ̃a, ne me, fima, ne megalɔ̃a, ne megalɔ̃a fima ye mayi ɖe, eh, megawoko aɖe gbɔ. Ebie be o leke medo gbe nɛ two days melɔ̃ hã o. Eh, emese gɔme. Gbedodoɖa. Ele abe lɔlɔ̃ ƒe afia. Ok, lɔlɔ̃ ƒe afia. Ke ne nèkpɔ ƒe evelia alo nèkpɔ ame aɖe le mɔ dzi ko eye nèdo gbe nɛ ne meɖo nu oa, aleke nèsena le ɖokuiwò? Mesena le ɖokuiwò, ase le ɖokuiwò abe maybe dugã aɖe aɖee le ye kple amea dome alo nu ɖee na be amea melɔ̃ o. Ok. Ke

O gbedodoɖa enye nɔviwɔwɔ alo ne kpɔ nɔvia do gbe nɛ efia be lɔlɔ̃ ɖe le asiwò ne nɔvia do gbe nɛ. Ke gbedodoɖa fia be wobe lɔlɔ̃. Ke ne nèdo gbe na amea ya amea meɖo ŋu na wò aɖe aleke nèsena ɖokuiwò? Wòafia be amea ekpɔ dɔmedzoe alo dziku ɖe le dzi nɛ ɖe ŋuti alo dziku ɖe le dzi. Ke wònyi nenema ɖe, egadze ƒo be ne enu gake aɖe gakpɔ ame ma ɖe, agado egbe nɛ ka? Ƒome abia be ŋkee medo gbe nɛ tsɔ hafi melɔ̃ hã. Ne nu ke le dzidzim nɛ la, egblɔe nam.